Salam aleýkum oglanlar gowmedyňyz janyň sagmy bu gün awgustyň ýedisi işe gidip barýan birazjyk germaniýada iş barada gürrüň bermek üçin nirä işe nirde işleýän näme iş etýän işim men amazon to есть dostaw paketlary ýaňky zakazlary dostavka etmek вот şu günem bir günüm şol iş günüm şu gün altynjy gün Nesip bolsa häzir size görkezjek nähili iş gitýär, nädip işlenýär. Ot. Priýatnogo prosmotra. Ha dostlar şeýle. Meň iş ýerim öýümden daş däl. Ot ben öýüm gaýan ýerim şutaý. Şeýle. Berlinde raýonyň ady Tempelhof. Tempelhof diýen raýonda şu wagt maşynyň ýanyna baryp otyryn. Maşyn şu goň köçede parkowka edilen. Bu köçäň ady Mariendorferdam. Ine bu biziň ýaşaýan zdanýamyz, to ýest uşagymyzyň magazin Netto. Bu Zachen klinik, bulam diş tutar. Birinji etaž, bizem ikinji etažynda. Şeýle Mariendorferdam. Köçäň ady by boçkalar diňe çüýş atmak üçin. To ýest musornik çüýşe diňe çüýş üçin. Hatta köçe arassaja günde arassalýarlar. Bärde iki sany palasa bar, bir palasa da welosiped üçin. Diňe şerden welosiped. Serediň 222 S klas. Çynlady. Bu rolik kän uzaga çekmez. Kiçiräk bolar. Ýöne siziň üçin gyzykly bolar diýip pikir edýän. Kommentariýa laýk goýmagy unutmaň oglanlar, podpisas etmäni. Ol şeýle. Biz şu giňiş. Bu da уже

daşdan edilýär. Näme üçin daşdan etýärler asfalt etmän? Daşy, mysal üçin, truba zat deşilse ýa bir zat çalyşmaly bolsa ýa tok geçirmeli bolsa, daşy sökmek aňsat asfaltdan. Ýene daşy ýerine goýaýmaly. Ot. Şoň üçin asfalt etmeýärler, şundan daş etýärler. Ýaňky uly köçeler bolsa, dam, dam diýmek Mariendorfer dam prospekt bolýar-da, şaýoly. Şundan uly uly köçeler asfaltdan a tak muny ýaly kiçijik köçeler daşdan aslannoý. Aňarda maşyn dur. Men şu ýerde pauza deýin. Ştoby köp wagt bolmaz ýaly. Men maşyna da geldim oglanlar. Şunda al maşyny işleýäs. Gapdandan hem görkezeýin. Ford Transit 2023-nji ýyl. Şeýle prime dip ýaly. Ýöne daşyndan täze görünýär. Ýagdaýy açyk ýadanrak sebäbi her gün işleýär oglanlar. Her gün şu maşyn durmaýar. 8 sagatlap. Şonuň üçin ýadaýar maşyn. Hiç zadyny çalyşyp çalyşmana wagt ýok. Diňe ýagyny çalyşýarlar. Düýn aýnasyny açyk goýup gidipdirin çalaja.

Zadny kamerasy ba, parktroniklary ba. Ondan soň myň ulsam ba, Ford Transit-iň özem ba, onam sürdüm men. Ullukanlaram ba myň. Bul kustom, kiçi görnüşi. Wot açary, açýas. Açyk bardagrak. Bu suwlary bize firma berýär, Amazon alyp bolýar içinde. Şeýle. Bu derjatyl bulam firma berýär. Bakowlar açaly. Şeýle minýäs. Şunu aljak maşyn. Altan bu derjatyly özümiz goýýas.

Amazon Flex. Şu priloženiýe diýişliýärse işi. Men häzir nimäni görkezeýin? Birinji bile grafik görkezeýin, şoň size düşünikli bolar ýalyk. Ýöne şunda grafik gelýär, atlaryny görkezip oturmaýyn, prosto ýöne sagatlary bar, näçede barmaly. Men 10.55-de barmaly, meniň adym şu taýda. Prosto bäriniň, bärde köp adamyň ady bar, gör.

Polnostýu aýtjak bolýan neprloženiýe barada. Indi şu transporty diýe podklýuçit etýä skanere. Şu bu Amazon näme maşyny işläp bereniň bilersiň ýaly. Şu transporty şu Amazona salmaly. Indi görkezýän durýardy. Ola mine bizde QR kod bar şunda ýaly. Şu QR kody şeýdip satýas. I şu bärde maşyn soraýa.

Çaýa çenli otuza sürmeli diýip. Ot, biziň öňümizden hem bayram gidip barýar. Olam mardan. Ot, Türkmen oğlan işler. Bir ara oza 30. 30'a düşeceğiz. Skoros tüken geçirmeliler. 30 olsa 33'ten sürüp bolýar max. Maksimum bärde gizlin radarlar durýa, blitzer diýilýä. Şunda al maşynyň arkasyna zadynda radar goýup gitýärler. Wot. Ýene 4 minutum galdy. Men ýene wideo ýazyr alaryn. Germaniýada prawa alanyň alanyňyzda oglanlar hökman şuna alada üns beriň. Mysal üçin öňümizden şu wagt welosiped gidip barýa. Şu welosipediň arkasynda On bäş metr rastoýanýaň bolmaly. To ýest ýa ýakynda barmaly däl, sebäbi welosiped ýykylmagy mümkin gidip barýarka öňünde. Şeý diýýär. Oçun aljak zakonlary bar. Welosipedden gaty häzir bolmaly. ABŞ-ny welosipedler ýola çykyp sürýär bärde. Daşa uly ýollarda, ellilik ýollarda-da welosipedler çykyp sürýär. Afgon alaňda şäher içinde bir ýarym metr bolmaly. Welosipedden alyp gonalaňda şäher daşynda iki metr bolmaly. Welosipedden alyp gonalaňda. A tak e, awgon alyp bilmeýän bolsaň, on bäş metr bolmaly welosipedden. On metr, on bäş metr. Ot şeýle. A tak interesnyý zatlar. Aýdasma gelýär. Häzir ýadyma düşse. Prosta bu gün spontanna özüm Alasym geldi şu videony. Eger gyzykly bolsa, ýazyň näli videolar goýaýyn ýene. Kommentariýa ýazyň. Wapşetde gowja kamera zat alyp, professional edesim gelýär. Olin kä wagt wagtym hem bolmaýar. Şu zatlar etmäne. Ot şu videony hökman şu gün YouTube goýar. YouTube-da köp videolaryň bardy, men mundan öňem bolin Ony udalit etdiler. YouTube maňa jalyp etdi, udalit etdi. To jest akazyýetsi çuzoý aýdym zat goýsaň, çuzoý kontent diýip udalit edýän ekenlerde. To jest bu wideolarda indi kän aýdym zat goýmar. Nus gelýän ak maşynlar bar, a çepde hemmesi şol biziň firmamyzdan çykýar. No biziň depomyzdan, biziň skladdan da karoç. Indi bulam Amazonyň maşyny. Indi şu taýda biziň skladymyz bar. Şu taýdan Saga gurulýas. Saga gurulmak üçin hem hökman velosipedleri sypdyrmaly. Ine şu taksist sypdyrdy şu wagt velosipedi. Saga gurulmazda hökman saga baka goýmada seretýäs. Şu taýda durmaly birinji. Şeýip seretýäs, hiç kim ýok, soň öwrülýäs. Hiç kim ýok hem bolsa, birden velosiped çykmagy mümkin. Velosiped çyksa, gysýas velosipedi, velosiped ýykylmagy mümkin. Adamlar bärde bir hilek at çykyş serraýrak derro gygyryp başlaýarlar polisiýa çagyrýarlar to jest gowçulyk ýok öňümizde awtobus dur awtobus çepe e, paworotny ýakdy çepe paworotny ýakdy hökman durmaly awtobusy ugratmaly to jest awtobusa ýol bermeli saga paworotny ýakyp e, awtonowkada duran bolsa diňe e, ondan maksimum ondan sürüp awtobusyň ýanyna ýanyndan geçip bilýäň. Awtobusyň ýanyndan uly tizlik bile geçmek bolanok. Awtobusyň öňünden adam çykmagy mümkin diýip, uly tizlik bile geçirenoklar. Şu ýerden hem çepe öwrülýäs oglanlar. Biziň sklada girýäs ýene. Şeýle, şu ýerden hem çepe. Indi sagadymyza seretjäs. 10.55-de biz otaýyk girmeli. Sagadym rowno 10.55. Eden gidýäs şeýle. Awrinkamyzy ýakýas. Şu bir skladda e, köp maşynlar bolýar, şonuň üçin awrinka ýakýarlar. Şu hemme kişi e, ünsli sürür ýalak maşyny. Şu taýda biziň skladymyz ony şu tarap. Ana. Amazon geldik. Bärde şunu aljak dispetçerler durýar. Hello.

Şuň ýerinde durýas. To ýest indik gelen maşynlar beýle-beýle durýar. Bärde uly maşynlar ýük getirýär bärik. Trak unloading diýýär. Uly maşyndan gelip, şu taýda ýük düşürýän ýeri, ana trempler bardyr. Şeýle, indi garaşýas. Öňümizdäki ýene ýankyýaly adamlar bizi neme etýär. O içine salýar skladyň.

Bir oňarjak zat etjek bolmak gerek däl. Maşynyňa bir zat bolsa prosta dispetçerlere ýazýaň, özleri oňarýarlar hem hemme zat hem etýärler. To jest e, kelläňi agyrtmaly näsen o zatlar üçin ýene bir gelin o. Ot. Zatlar üçin kelläňi agyrtmaly däl hiç hili. Döwülse, döwül diýip aýtýaň, döwülen ýerine-de goýýaň, özler gelýär, oňarýarlar hem. Loçan aly. Maşyn ýatyrýas. O gapdalmazam Amazonyň parkowkasy. Bunu tipa parkowka etjek diýseň maşyny, işden soň öýüň ýanynda parkowka ýok bolsa ýa böyle lişli maşynyň bar bolsa, şu taýda maşyny goýup gidip bolýar. Bärde iki etaž. Görşüňiz ýaly maşyny goýup gidip bolýar. Ene, bulam biziň işgärlerimizden. Ol biziň dispetçerimiz. Ady Rabia. Arap oglan, iňlisçe gepleýär, köpüsi türkçe gepleýändir, emma to jest nemisçe bilemok diýip gynanyp oturmaly däl. Türkçe bilýän bolsaň, türkçe bilýän bolsaň Germaniýada gezip bolýar spokoýno. Türkler gaty kän bärde. Orslaram köp.

Mana olanlar ýöräp başladyk. Şunda adamlar bize kömek etdi. Girmäne. Şu taýdan şeýle içine girýäs. Görşüňiz ýaly oçurt. Şunda da kart görkezmelerdir. O girjek yerimizde. Nerede durýas? Glavni şu derejatly telefon Ony gaçyrmasa bolýar, prosto meniň telefon markasynda magnit ýokla. Onçuk zordan dur telefon. Ýa gaçasy ýok.

Görkezemje kartymy görkezdim şulara. Hi sir. Thank you. Have a good day. Şu taydan girýäs. Şu taydan girýäs. Böyle bir birin kaptalına durup doldurmalı. Men şu linyadan yöremeli olayım. Aýaljak bilen durýas beýle. Şurada deyip durýas. Indi sary görýäňizmi? Olaň eginde sary jiletka bar. Men hem şondan sary jiletka geýmeli. Sary jiletkam bar men. Sary jiletka geýýän. Indiki görkezjek zadym o bir 8 sany sumka almaly 15 sanam o oversize ýa-da uly paketler ona mäde görkezjek näde bolmaly almaly ýerimiz stage B17 häzir onam görkezjek nägelik

Paketler gat agyr däl olar. On kilo, on beş kilo maksimum. Yani içi boş koydum.

Otladyk maşyny. Şeýle garaşýas. Indi oglanlar gyzykly ýeri aýlyk barada, şul iş boýunça. Aýlyk barada aýtsak, günüňe dollarda aýtsak 100 dollar. 100 105 dollar plus minus. Çaýewi zat düşse-de, çaýewi hem güne 5 dollar düşýär. Maksimum. 100 dollar, 100 dollar diýip alaýyň gruba berýär güne. Iş ýeňilläl oglanlar. Iş kynrak. Taýýar geljek bolsaňyz, taksidi işlerini ýa, opşum daşary ýurda çykjak bolsaňyz, menden size bir maslahat. Menem 6 ýyldan bäri daşary ýurtda gezip dur. Menden maslahat oglanlar hiç haçan takside işlärin ýa şonda işlär, munda işlär, şonda al niýetler bilen çykmaň hiç haçan daşary ýurda. Näme üçin mun diýýän? Aý siz aýdarsyňyz, o sen uje 5 manat tapdyň eýle beýle. Ýok.

hiç hili sende znaniýa bolmaz. To ýest sende opytnyst bolmaz. Sen buhgalter däl ýa ýene bir menejer däl, ony ýalak uly sen atwestwinistiň ýok bu işlerde. Düşündirip bildimmi? Ertir işsiz galarsyň, ýene şunda iş taparsyň. To ýest başga başga bir işe baryp, bir gowy işlere baryp men Amazonda dastavşik bolup işledim diýseň saňa hiç hili premium bermezler şoň üçin. Ha sen dastavşik bolup işläpsiň, o baý bow diýmezler saňa. Sen hiç kim, hiç, hiç kim bu işte. Bu işi men uca sana bir, size bir videoda öğrettim. Ne edip işlenýärler. Hiç hili kynçylyk yok. Pırlaşayna seredyan, gitmeli yolun uca aydıp dur, barmaly ne öyümüz. Zilberinşterin ştrası 74'e barmaly. Gittin, hiç hili kynçylyk yok. Maşin sürüp gezip berýän. Yöne Men şu ýyl işde işläp ýörenime 2 ýyl boldy. 2 ýyl boldy. Her ýyl özüm aýtýan, iň soňky ýylym şu. Şundan soň indi işlemerin şu işde diýip özüm aýtýan. Her ýyl däl, her aý aýtýan. Täze işe geçjek bolup, täze iş tapjak bolup. Kyn gelýär oglanlar. Näme üçin kyn gelýär? Dil bilen ok. Başda işe başlan wagtyň Türkmenistana gelip bu işler gaty gowy. Pikir edýän. 2000 dollara aýlyk alýan. Gaty gowy işlejek men zat diýipme. Ýöne 3 aý işläňde uje ýadawlyk duýduryp başlaýar. Organizmiň ýadaýar günde sen häzir köçede gezýäň. Ýöremeli. Günde 5 kilometr, 6 kilometr ýöremeli. Günüň aşagynda. Ot, bir zatlar okap, bilim dadyp alan bolsaň, ofisde oturup alyp bolýar şol 2000 eurony, 2,5 müň eurony dil bilýän bolsaň. Bu işlerde sen plyus dili öwrenip bilmeýäň, wagtyň bolmaýar praktiski. Ýada bolýaň, beýni ýada bolýar. Dili öwrenip bilmeýäňiz. O çonal ýagdaýlar. Geldiňizmi ýa-da şa ýurda? Hökman birinji oçer dilden başlaň, dil öwreniň oglanlar. Gaty wajny zat men ýöne prosta tak aýdamok şu zatlary ýa kontent üçin aýdamok wapşe maňa kontent gerek gel pulum gerek gel şu ýöne prosta geljek adamlara aýtjak bolýan men şu ýurtlara dil öwreniň birinji bilen dilini biliň dilini bilmeseňiz siz hiç kim dawalaşyp bilmeýäňiz hiç adam edip bilmeýäňiz ee, sprowadlivnost diýýär-de orsça türkmençesini bilemok Sprawedliwnostem bolmaýar siziň işiňizde. Mysal üçin saňa togsan bäş ýewro berer, a giderde dil bilýäne bir ýüz on ýewro berer, baryp sen şony düşündirip bilmeseň peýdasy ýok. Näme üçin sen maňa bir ýüz bäş ýewro berýäň, oňa näme üçin togsan bäş berýäň, oňa ýüz on berýäň diýip. Düşündirip bilmeýäňiz, dil bilmeseňiz. Şonuň üçin hökman öwreniň dil. Oglanlar wagtyňyz bar bolsa. Hökman kitap açyp öwrenmek däl, ýa depder ýazyp. Prosta ýutubda şu wagt şu wideony tapan bolsaňyz, ýutubda Kän wideolar bar. Otada ya öwretýän wideolar bar. Nemetski ýazyk, angliski ýazyk tapawudy ýok. Häzir ýaman aňsat boldy oglanlar. Öwrenmek. Dil biljek adamyň bahany ýok hiç hilde. Ot. Taksidem şonda alak. Ya ýene bir şonda al dastavkadam şonda alak. Hemmesi şul işleň şonda al saňa erteki gün opyt berenok şul işler. Aýdaly häzir sen diş tutar bolup işleýäň şurada Germaniýada problem ýok. Diliň bilseň, işiň bilseň alyp durlar. Gaty kän nabor kän. Şoň üçin şu zatlara stremitse ediň däraý. Stremitse etmäň Amazon işlejek ýa paket daşlarka işlejek diýipler. Bu zatlarda hiç hil buduş ýok. Diňe bu taýda aýlyk bar saňa. Gram plus zdarowyňy ýitirýäň, saglygyňy ýitirýäň. Ýagyşda da işleýäň, gyşda da işleýäň. Tapawudy ýok. Sen daşarda işleýäň-de, karoç, komnatny temperatura ýok sende. Günem bolsa işläp bilýän. Şu gün 24 gradus daşary znaçyp ýeti 28, 29, 30 gradusa çenli barýar. Abede çenli. Şu bular daşarda ıssy diýip sen iş taşlap bilmeýäň. Seň işiň şonda ýaly. Sen dogowora gol çekýäň, men şu işde işlejek diýip. To jest sen hiç elek firma düşündür bilmeýän bu daşarda neme diýip asla diýip ay karoç şonnaly berde akyl akyl berip oturmaýyn da ýoglundyr post ýetipdi men öz ýüregimdäki zady aýtýanlaý şu zatlar ýalňyşmaň diýipli galanda özüňiz biliň şeýle çykýas remen hökman dakmaly Bu taýda uly parkowka bar. Bu taýda da türkmen oglanlar işleýär. Şeýle çykýas. Ne bärde uly parkowka bar. Amazonyň parkowkasy biziň maşynlarymyz ýaly. Görşüňiz ýaly. Şeýle. Men bu bu vlog açyk kiçiräk bolar etdim bolýan uly uly boljaga meňzeýär bu wideolar. Aýda ýany ýok. Ata peýdaly bolar siz üçin. Hem men üçin hem. Soň bir wagtlar açyp görün şu wideolary işläp durun şeýdip diýipler. Ladno. Bärde McDonald's we kofe zat aljak diýseňiz, bärde Lidl dip magazin bar. O taýdanam alyp bilýäňiz. Biziň gitmeli ýolumyz. Karoç seredip oturmaýyn. Şundan göni soň çepe. Şu. Ay iş dowamynda hökman görkezerin oglanlar. Habaryn zat redma, bir munçuk wagt galdy oglanlar. Bu Herman Strasse. Iň adamlaryň köp ýeri, dwizeniýa köp bärde, şoň üçin kynrak bärde işlemek açyk. Döş şäherde häzir. Amazonda şunda alýarlar hem bolýar, oba zady da gitýäň işlemäne. Ýöne biziň firmamyz dany moment diňe şäherler alýar.

Sowuk bolýar-da maşyn i bir ýeriňi sowuklatmagyň gaty mümkin. Açar alýas. Men şu taýda maşyny parkowka etdim diýip, şu ýerden eýädýän telefony. Basdyk. Ana. Görşüňiz ýaly, meň dron ýerim birinji storm şu taýda. Häzir görkezeýin näme edip gidýär. Açyk neudobnorak. Şeýle. Dilberişden strasya. Bugün 6 gün bärde açyk azrak patok. Ana, yan kaçım ýaly, şu taýşundan beýlek maşynyny Maşyny goýmak bolanok obyçny obyçny maşynyň bar bolsa birinji günden bäşinji güne çenli irden sagat ýetiden agşam sagat bäşe çenli goýmak bolanok maşyny. Indi biz seredýäs biziň haýsy paketimiz haýsy şunal sumkamyzy açmaly.

Hiç bir paketin bir agyr agyr paketleri yok. Bari 1 kile, maksimum 5 kile, 15 kilelik paketler, zatlar, agyr paketler az bari karoçi. Bu paketlere envelop diýilýär, to jest e, kiçi paketler, iň kiçisi şu envelop.

Hemme zat udobny edilen, düşünmez ýaly hiç hili zat ýok oglanlar. Bir günde öwrenip bolýar işi. Indi bu sumkamyzy ataly beýlek. Bu sumkamyzy beýläk atýas. Indi ýaňky paketimizi tapýas 74 bolan hadur. Thomas Bus diýýär. Thomas Bus

Şu taýda öz sumkamy bardaçoga salmadym. Şu sumkamy bardaçoga salýas. Bardaçogam gurýas. Şeýle. Tamam şu dokumentler maňa taýda. Maşyny gurýas. Indi hem 74-e tarap ýöreýäs. Hada 74 görşüňiz ýaly. Indi şu taýdan Şul adamyň adyny tapýas. Hmm, enha şu. Basýas we ona garaşýas. Şunu al dowam et ya. Paketler daha gad berýän. Şöyle. Maşyny goýýas. Garap durýar. Şu köçäni edýän. 5-6 köçäň bolýar maksimum şu köçelerde işleýän. Gün işleýän adam bir son. Ştoby sen gowşa köçäni bilersiň ýaly nirde näme her gün bir ýere goýup durmaýarkan. Adam öýünde ýokmyka diýen meniň pikirimçe. Öýünde ýok bolsa goňşularyna da näme edip bilýäs. Jaň edip bilýäs açdy şu wagt. Biz şeýle gidýäs. Köne zdaniýa.

And beýer beýer fodehaus zweitogi zweite obegişis ikinji etaş diýmek şu zatlaram men özüm ýazýan şuda kirende udobny bolar ýaly tapmak makady indi dalşa bu taýk öýüň nomerini ýazýas ýetmiş dört Indi şu taýda ýaňky sosedine gol çekdirmelilik, ýöne ol bul kän wagt alan üçin biz özümiz çekäýýäs şeýdip.

Şeýdip dowam edip işläbermeli. Işiň soňunam hökman görkezjek nähili dynýa, näme etmeli. A tak, şo boluş, häzir ýene gidýäň dalçy-dalçy şeýdip işläberýäň. Bir hojalyga bäş pakedem bolup bilýär, bir hojalyga alty pakedem bolup bilýär. Ýüz ýetmiş paket diýsem, bary bir paketden däl, konýeçna. Bir öýde, mysal üçin, tekiz on pakedem bolup bilýär. Tapawudy ýok. Ýanky telefonda görkezip durýar hemme zady. Ýene şunal paketler. Sagatda 10 stop, 10 stop edip bolýar. Spokojny işletiň. Glawny howlukman, özüňe agram bermän işläbermeli. Gyssanyp işlemeli diýen zat ýok. Özüň ýetişmeseň, kömekçiler bar. Amazon kömek ugratýar saňa. Kömekçiler gelip saňa kömek etýär. Hiç hili kyn zat ýok. Kyn zada bar, конечно, şundan etajlara çykmak. Ýöne olam näme, işde. Özün şoňa e, saglasabat edýäň da. Musto gaçjak ýeriň ýok. Şeýle. Ya işiň soňuna hökman goýaryn oglanlar. Na oglanlar, işiň ýaryna etdim. 90 stop bady, 40 stop etdim plus minus. Bärde bir loker bady, ýaşyk bady, oňa da 10 tane

Gowy zatlar etýärler. Bişirip iýip bolýar. Ya, ya olmada öz e, ýanym bilen alyp gaýtýan iýibiçkim aslynda ya. Ýöne käwagt gelýän şutaýk. Naprimler ýerden bir zatlary bişirip ýetişmesem bärik gelip alýan. Şeýle bäri her ministrasy her gaýtysym ýaly. Ondan soň bir tane espan bar. Görüşüňiz ýaly espan

Korotçe, iýip içmän azatla. Iýip içmek 5-10 ýewro aralygynda iýip içip bolýar. Iýip içişiňe bagly. Menä köp köp ýemok. Şonuň üçin 5 ýewro maňa ýetik bolýar. 5 ýewrodam plus minus her gün diýen ýalak 4 ýewro, 3 ýewro çaý bir düşüp durýar. Şoň bilen hem iýip içip bolýar. Şondan alyndyr.

I wsyo. Ýene kyrk stolum galdy. Şu kyrk stopdan soň ew aýdyp bolýar. Sagadam üç boldy-da şu wagt. Üç bolup geçdi. Bärde adamlaryň ýüzüni almak bolanok, şonçuk telefona çykyşak düşürýän.

Bärde meni skanerden ýapaly. Ýaňky paketi. Mine şu paket. Eýtine berdik. И все. Indiki zakazyň häzir zat çykýar. Ýaňky 4-nji nomerda berdim, indi 3-nji nomera bermeli. Şeýle, bu ýana täze sumka açmaly. Ýaşyl sumkada. Ana dördünci nomer. Hadi. Üçünci nomer. Şonun aly eken bir düşünüksiz zat yok hiç şeyde. Köşeler şeyle. Biz maşyna gidýäs. Açýas. Indi şu ýaşyl sumkadan açmaly. Ýaşyl sumka znaç şu köçe diňe. Şu köçe öňe görä şu sumkadan açýan. A tak 4 sumka boşady häzir bulam ýaşylam. Ýata 20-25 minut boşatýan. Şeýle.

Bäri Shell zapravka. Bu zapravkanyň arkasynda mana avtomat robot ýuwýan kärwaş, maşyn ýuwýan. E muňam bärsinde şonda ýaly moýka bar. Samoobsluživaniýe. Bu zatçaga stekere el berýär. To ýest şu ýerde baryňy sallaýaň, näçe bar etjek bolsaň. Şony sallaýaň, bir ýewro atýaň, bäş minut ulanyp bolýar, tekerleňe el berip bolýar.

Şeýdip işleýän. Ýöne men maksimalny ýuwaş işleýän, ştoby Amazon erteki gün seň paketiňi köpeltmez ýaly. Mysal üçin işiňi köpeltýär, çalt dynyp bolýar işi. Ýagny ýüz elli paketi bäş sagatda dagadyp bolýar, ýöne ertiri ýene seňe saňa iş bolýar şu paketleri köpeltýär. Mysal üçin sen diýýär günde bäş sagada dynýaň diýýär işi, dawaý men saňa diýýär köpräk paket bereýin, ştoby sen

Birazcık ýadadım. No, iş, iş aňsat bolmaýar. Şonuň üçin galanam oglanlar kommentariýa laýk goýmany unutmaň. Meniň pikirimçe hemme zady otnulýar. Görkezdim kan diýen Amazonda. Kynçylyk ýok, hiç ýeri işläp bolýar. Öwrenmek, taý etmek kyn däl. Şeýle. Laýk, kommentariýa goýmany unutmaň oglanlar. Wapşa-da Men maň kä wagt wideo zat almak halaýan özüm. Kak skazat hobbim. Ýöne kän wagtym bolmaýar. Onsoň kän prosmotram bolmaýar da goýýan şonçuk. Şonçuk köpräk prosmotr bolsa gowja professional inje kamerajyk alynasym gelýär. Şeýdip ne tolko iş barada obşi Germaniýa barada wideolar çekesim gelýär. Şeýle ýene bir gezek sagbollaşýan siz bilen. Sag aman oturyň. Köp sag boluň wideomy görýäniň üçin.